Минем үземнең тарихчы буларак яраткан бер э, шәхесләр ул Туктамыш хан. Ул инде э, билгеле һәм э, авыр вакытта менә чыга ул һәм үзенең сәясәтен алып бара, Алтын Урданы берләштерүгә ирешә. Менә Бату хан нәселе Бәрдибәк хан заманында киселгәч, яңа нәсел калмагач, ике ел буе әле 1361 елга кадәрле сарай әмирләре менә бу Бату хан нәселеннән дип шундый төрле кешеләр чыгарып, Алтын Урданы тота алалар. Әмма династия ны яңартырга кирәк, чөнки билгеле булган чын Жучи нәселеннән, Шыңгысхан нәселеннән булган нәсел дәүләт башына килергә тиеш. Менә ул вакытта Алтын Урданың сул кулы дибез, күк урда дип тә билгеле. Менә андагы Жучи хан нәселеннән булган нәселләр һәм Көнбатыш Себердәге Шибани һәм Тукай Тимур нәселләре, менә алар дәүләткә килә башлыйлар. Мин хан булам, мин хан булам. Әлбәттә, бер-берсенә каршы чыга башлыйлар һәм бу сәяси фетнәгә китерә. Моның янында әйтергә кирәк, э, Алтын Урданың алдында нинди проблемалар тагын барлыкка килә. Чыңгызый дәүләтләре корган система җимерелә башлый. Китайда Юань империясе 1368-дә җимерелә, Урта Азиядә Чагатай улусы таркалып бетә. Аннан соң Хулагу дәүләте җимерелә Иранда. Һәм анда җирле э, Менә бейлекләр дәүләткә әйләнә, Китайда әйтик, мин империясе барлыкка килә һәм бөтен проблема менә алып сатуда нәрсәдән китә? Мин империясе Китайны яба. Алып сату эшен туктата башлый. Менә сәяси кризис, династия кризисы, экономик кризис, менә болар барлыкка өст-өсте килә һәм әлбәттә менә бу 20 елга якын барган бу фетнә Менә бик авыр кичерелә. Шәһәрләр өчен проблема, олыслар өчен проблема, һәр җирдә проблема. Менә ул вакытта Туктамыш хан уртага чыга идеология белән. Нинди идеология белән чыга ул? Ул әйтә, менә күптән түгел генә Җәнибәк һәм Үзбәк хан заманнары без бөтен җир рәхәт, илдә тынычлык, бөек ханнар. Менә ул заманга кайтарам Алтын Урданы ди. Һәм бу сәясәт белән ул чыга. Әлбәттә, Алтын Урданы бөтен бөтенесе җүчеләр һәрберсе берләштерергә тырышканнар. Ә менә Токтамыш ул э, килә идеология тәкъдим итә. Алтын Урданы кире ул э, заманга кайтарабыз. Һәм ул Алтын Урданы әйтергә кирәк, менә авыр хәлләр белән булса да, сугышып булса да ул аны берләштерә. 1380 елга инде ул бөтен Алтын Урданы үз кулына ала. Һәм бу идеологияне дәвам итә. Менә аның бер идеологиясенең тагын бер ние була, бер мәсьәлә, ул кара кешеләрнең дәүләткә килмәве. Кара кеше дигәнс кара сөяк. Ягъни Жучи нәселеннән, Шыңгысхан нәселеннән булмаган кешеләр, мәсәлән, Мамай ничә еллар буе тоткан, мәшһүр Мамайымы, ул Мамайга каршы менә сугышып идеологиясенең дә төп юнәлеше шушы. Һәм ул менә Алтын Урданы берләштерә, яңадан көчле хәленә китерә, бөтен чит дәүләтләр белән кайда без территория югалтылган, кайда нәрсә, алар белән берлекләр кора башлый. Алтын Урданы менә дөнья күләм нигә кире кайтара. Ә менә ул вакытта карый Чыңгызый дәүләтләр җимерелеп беткән менә бөтен тирә-якта. Җимерелүнең дә сәбәбе, нәселләр дә бетә. Ягъни юк ул нәселләр дә бетә. Дәүләтләр җимерелгән. Шул вакытта ул үзен менә элек Алтын Урда ханнарыбыз Җүҗи нәселе, Җүчи нәселе дип әйтәләр иде, әйме? Чыңгыз ханның зур улыннан. Ә менә бу вакытта ул әйтә, мин Чыңгызның Оныгы. Мин, хәтта Идегәй дастанында мин үзем дә Чыңгыз түгелмени, дип әйтә ул. Менә э, ул аны бер э, теге титул буларак әйтә, мин Чыңгыз түгелмени. Менә ул вакытта икенче бер кара кеше уртага чыга. Э, ул да Чагатай улысында, Чагатай улысын берләштереп, соңыннан Иранны берләштереп, Китайга, Алтын Урдага шундый ук якын идеология белән берләштерү, ул Аксак Тимер. Тамерлан дип, Тимүрлән дип билгеле. Менә Алтын Урданы җимерүче дип тә билгеле, ул бик күп тарих чыганакларга кергән, мәшһүр бер шәхес. Әмма ул Чыңгызый нәселеннән түгел. Туктамыш күзлегеннән, әлбәттә, ул кара кеше. Аларның, әлбәттә, Туктамыш менә көрәшкән чагында бер бергә булып алу, хәтта Тимурны мин ярдәм иттем дигәне билгеле. Әлбәттә, ул аңа ниндидер ярдәмнәр дә итә. Ә менә соңыннан идеология буларак каршылыклар килеп чыга. Хәтта Туктамыш үзенең менә басма диләр, ниләрдә, э, пайцы дип тә билгеле, үзен анда э, Каган дип. Элек менә ханнар, соңыннан солтан исеме Кахан, Каган дип, менә Чингис хан вакытындагы термин онытыла башлаган була. Менә бу империянең башы император дип төшенә алабыз. Туктамыш ул терминны да кайтара, мин Каган. Ә, менә дастанда күрәбез, мин Чыңгыз хан түгелмени, кемнең заманы, Токтамыш заманы түгелмени дип куя. Ягъни бу ә, дәүләт башына килгәч, Чыңгызилар менә башта Алтын Урдада бу идеологияне әйтә, аннан соң бөтен дөньяга, менә бу Евразия территориясенә ул үзенең бу ә, яңадан тәкъдим итә. Киредән Чыңгызилар системасын кайтарырга кирәк дип. Әлбәттә, менә Егерме ел эчендә фетнәләр эчендә каршылыклар күп. Алтын Урданың эчендә бигрәк тә каршылыклар дәвам итә. Э, Туктамышны э, менә э, аңа каршы чыккан җитди көчләр барлыкка килә. Бер яктан Жуши туганнары, нәселләре кем чынлап та хан булырга хакы булган. Икенче яктан менә аңарның кадәрле олыслар башында Олыс, область сүзе инде рус сүзенә дә кереп киткән. Әй, менә областьларны, Алтын Урдада зур территорияләрне контрольдә тоткан бейләр, менә эмирлар. Боларның бер өлеше менә бу үзәкләштерү, хан хан властен көчләндерергә теләүгә каршы булган кешеләр. Менә алар көрәшне башлатып җибәрәләр. Алтын Урдада Туктамыш менә алар белән көрәшергә мәҗбүр кала. Бер яктан тышкы бер зур дошманы барлыкка килә, Тимур. Икенче яктан эчтәге менә бу сәяси вазгыять. Алтын Урданы берләштереп, менә реформалар үткәрә ул. Әйтик, акча реформасы бер үк системага китерә. Мәсәлән, рус дәүләте урыс улысы дип атала инде ул, олус дип. Ул түләмәү я да ханнар арасында ничектер выход дибез инде, хараш. Моны түләүне яңадан башлатып җибәрә. Европа ягында, мәсәлән, Дунай буендагы җирләрне кире кайтара. Аннан соң элекке союзниклары белән бөтенесе белән бергә элемтәләргә керә. Менә боларның бөтен сәясәтен алып бара, әмма аңа каршы алып барган сәясәт ул группаны ул берничә мәртәбә җимерә ала. Әмма соңына ул группаның менә тагын икенче билгеле бер шәхес Идегей, аның дастаны билгеле. Менә ул группада актив бейләрдән берсе Шәмгазый түгел үзе. Менә бу группа белән сугышып, соңыннан тышкы дошманы Тимур белән дә сугыша. Һәм ул 1385 тән алып барып, менә 10 ел буе 96 га кадәр ул сугыш аның белән бара, бик зур сугыш була. 91 э, э, елдан ул сугышларны Тимур Алтын Урда территориясенә күчерә. Һәм без белгәнебезчә, менә урта гасырның иң бөек, иң зур сугышлары, сан ягыннан бөтен стратегик поход буларак әгәр төшенелсәк, ике зур сугыш Алтын Урда территориясендә ул вакытта булган. Ул э, Андый сугышлар менә ул вакытта китерү бик үрнәкләре әз. Чөнки сан ягыннан да дәүләтләр я булабыз, я калабыз дип сугышканнар инде. Менә берсе аның бүгенге көндә Самара территориясендә Көндорча елгасы буенда кызганычка каршы анда Туктамыш менә нәкъ менә Алтын Урдадагы кайсы бер әмирләрнең сатуы буенча җиңелә. Гаскәрләре китә һәм әмма әле ул аннан соң яңадан Алтын Урданы күтәреп 95 нче елда 1395-дә Төрек елгасы, Терек дип әйтәбез ин, Чечня территориясе бүген менә Кавказда, анда икенче бер зур сугыш була. Өч көн буе ул зур сугыш бара. Һәм э, анда менә ул сугыш буенча бик э, чыганаклар тәфсилләп язып калдырган аларны. Өч көн буе сугыш бара һәм Туктамыш Тимурны әсир дә ала яза үзенә. Әмма кызганычка каршы, нәкъ менә тагын сату сату була. Тимур белән бу ике көч, эчтә көч белән тышта көч берләшә. Һәм Туктамыш өченче көнне җимерелә инде, аның дәүләте җимерелә. Соңыннан менә Туктамышның идеологиясен шул кадәрле дошман итеп кабул иткәннәр ки, аның өчен, аны үтерү өчен бик күп тырышып карыйлар. Ул да, әлбәттә, аларга каршы көрәшә һәм Туктамышны, әлбәттә, соңыннан үтерәләр 1405 нче елда. Аны гына үтереп калмыйлар, аның бөтен улларын да үтереп бетерәләр. Аның уллар, ягъни бу идеологияне туктатырга тырышып, әлбәттә, иң беренче нидә. Әмма туктата алмыйлар, Туктамыш нәселеннән булмаган, аның туганнарыннан булган. Менә безнең Олы Мөхәммәд хан, мәсәлән, аннан әйме. Алар үзләрен безнең Туктамыш, безнең бабабыз дип Алып, ул идеологияне дәвам итәләр. Кызганычка каршы, ул ике идеология нәтиҗәсендә менә дәүләт җимерелә. Ә менә идеология ул унбишенче гасырга кадәрле менә Туктамышның яшәп килә.